Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh f'għoxx kemm għandkom kollha. Play!
Tlaqna! Tajba spoon alright?
Għoġbet hekk? Tajjeb ejja minn hemm, ejja minn hemm, ejja let's go. Mela l-aħwa, jiena ħa naqbadha għaliex ngħaġġel għax is-spoon jiswa qed jirranka. Illum magħna guest speċjali, il-mistieden magħruf minn kulħadd, għalikom, Edward

La cold intro, eh, eh, straight. Imma l-cold Straight. intro, għadna, għadna li għax jaħsbu jibbuljaw. U minnu jaf xi zoppi cold intro ejja. Kim li minn għalik spoon inti tidher ġifieri professional għax tgħid cold intro ħadd ma għalla interessa ta. Tini sekonda. Cheers.
Laqas li għar- laqas li għara naqar Stephen Seagal. Peppi Zappardi ma jridx jara, għana ġifiri. Eżatt, u.
Spoon, inti alright, u recording u hekk. Ejja. Għajza u alright.
Ejja.
Old news.
Old news. ħelwa antika smu. Faqalhom l-sponsors, ejja ħanabdu neħilsu. Sponsors.
Nirringrazzjaw il-A to Z Electronics li eh, itina daqqatit bil-ħafna eh, mill-apparat tagħna, l-laptop, l-AC, il-tablets tagħna li eh, nużaw u onlineintimates.com għal ġugarelli 18 plus. 5pointsgrowing.com daw ukoll 18 plus imma dan fil-gardening. Eh, Fire and Fork, kull nar terba jkollhom il-kollhom il- eh, All you can eat meat għal prezz ta' 50 euros biss, ikollhom l-istretta wkoll u wieħed mill-partners tagħna. ehm, eh, Stretta, pinta stretta, pinta pjaċir. Black Box Pro qed tituna daqqa titil u minn semmu għal live show. Jew kun għaddiet. Semija kolla la bibżobna.
Għet jatuna daqatit ħafna fil-live show u koll joħsib illi eh, ikonna audio top notch, per eżempju, il-mics u l-apparat li għanna wek. Met eh, fotografi li jgħet għawek joħdina ritratti bħal dejjem u mi media li host jgħawna għawek għal-podcast eh, tana. Tlaqna, nibdew? Tlaqna.
Mela.

U mbagħad reġgħu saqsewni għal season 2 għad faketu. Irriduh bis-saħħa ġifieri. Bis-saħħa. U dak titħallas le. Le, jiena jiena le insomma ma nafx oħrajn. Jiena le. Stajt tafsat, stajt tafasom bro ta' li riduk darbtejn. Faketu.
Faketu. X'iżab kont tagħmel Dubai?
Aw, recruitment.
Recruitment pal xiex. Nġib in-nies aw Malta.

li timlina bil-barranin ġaffarijiet Imma imma ħaqqu jiġibu li ċorta ta' l-lum nfaqaw Naħseb, naħseb ġejja tiegħi ġifieri. Le, jiena ma ta' tħalt. Oh, le, le, le. Imma inti qed li. Bat tiġiba fil-qalsiet meta daħal int. Le, le.
Bok jebbu Aħna sabiħ. aħna kull raġel, aħna kull raġel li nġibu waw. Inkunu ċerti li jġib li l-ammont tal-emasculation li jidħol miegħu huwa inkredibbli għax kull wieħed gustuż. Anki l-ġlek biss, il-ġlek tiegħu isbaħ minn kollox li qatt il-biss f'ħajti. Ġakketta whatever. Imma iminti mhux dejjem kontek u kun jomok tortel. Jiena saqsejtek jekk vera, jiena assumejt li it was a nickname. No. Ta' meta kont No. mhux hekk. Ħankun espjati. Xieġifiri, Ta' meta kont ma tiġi meta kont- blokx. meta kont toħxon.
Meta kont Defa tortel. jek xuna rridu nitkellmu.
Tank ħara, ġifiri.
Għax għax we understand. We that, do ġifieri. understand that, Mela, mhux ovvja. That- That side of the things, għalek, just. Imma Change- vera change- tortel. Change your surname as well, ek. Max, Max tank ħarajk.
Eh, le, le, vassallo ma għandu għandu għandu auction.
Vassallo għandu għandu auction. Imma vassallo, jena nasib iktar li tuġobni Max id-dizappunt.
Lej il-familja tijaj. Kulħat, in ġenerali, rasa doġobni. Ġal il-familja tijaj. Il-logo.
Imma mistoqsi oħra l-insaqsur kulħat għana tal-la violent di L-iktar ħaġa li kulħadd f'Malta jixtieq ikun jaf. U dik żgur, inti ħxejt meta kont hemm? Jiena le. Ma rnexxilekx.
Le, mhux ma rnexxilix. Int kemm dom ġimgħat l-ewwel nies? X'jiġifieri? Five weeks?
Four or five weeks. Ejja kif ma. Le, le, veru ma ħxejx. Ah, veru, veru, veru.
Zom. Jien għandi naqsek. Jien għetlek, this was the sequence of, of words. Għetlek, inti xejt, għetli jiena le. Rispondejtek jiena, għetlek marnexilekx, qed li mhux ma rnexxilix, ġifieri. Deċiżjoni, conscious decision. Eh! Għażel li għażel celibacy. Fimtek, fimtek.
I was already dreaming about having my sex tape leaked. Eh, eh. panic jajt, int fajt Game of Thrones time.
Mhux għax jgħid ma tarrifer of love u waqfek man xejn. Conscious decision. Taf minn ħexa ġifieri.
100%.

Nasib Mattias u. Aw, ġibu li bajro. Le, le, kif ħajamel jistara, u xnamlu. Naħseb, naħseb kienu Mattias bis. Kienu Mattias bis.
L-oħrajn mamlu xej, ġiviri.
Selwin, ah, naħseb forsi Selwin. U koll jistajku.
Ma nafx, ma nafx.
Taħseb, weren't you close enough biex tara li ċet jiġi kif, għaxin kon kontu għedin fl-istess kamra, le? U kontu li għedin dit nej, kolħat fl-istess sodda fl-istess. Le, ma dawk, e, isma la fajl, ma nafx tafx inti, daw kollom kamra fej morru jakxu. Le, eh? ma dak ġex li.
Meta tkun nominat imma. Ixi xi kollok kamra, meta tkun nominat intu kamra biex takxi. Meta arbaħt il-challenge jien, per eżempju, daħlu ġol liba kamra, eh, eh. xrifer ovla, fxetta. Nifroflof xaddu xjazam. Naf intaħt tal Mux għatta għamil fil tal maħx xiex, għatta għamil tilap il-pass, jom maħħadi. Go watch the video. Go watch the video.
U jek minn tix nominat fej taħxi fit-toilets, ġviri. Le, fit-toilets bil-mike xorta, ġviri. Fit-toilets bil-mike.
Mur taħra, oh, Mike, Ed Mike.

mar jerbaħ pajjiżu. Shut up, Finlanda. Xizzop, tajt. Xizzop, tajt.
Ma, inti, inti, inti. Kan l-istordja.
Ma taħsibx li inti pala patriot Malti, mux qed naqqas lej pajizna u metlux il-da

Kif tħossok li rebaħ
Ara, ara, ara, issa biex nejdu kollox. Darba għandi ħabib kbir tiegħi jaff il-Clinton eh. għalli jixtieq jiġi fuq il-programm. Mela, mela, mela, xabballing.
We would love it, imma aħna sfortunatament tkun Malti, ju ma sax ikun bl-Ingliż.

apparentament, apparti li Wallet King, u għaliex Wallet King.
Eh, Tot tuża racist joke.
No, it was.
Jena li l verità bella. Just continued on that. Meta kelli eh, interview miegħu fuq ir-radio, għetlu għal xedu lek Wallet King, għalli għax meta kon zaħir, għalli l-skola kont naqam namlu l-wallets. Serjeta. Fanni li jena, it's the total inverse of what stereotype says that

Tini ċans! Imma ta' jkollok suġġett sensittiv, tittibda. Tini ċans! Because of the language, mux għalla kif għamilta inti. Mela, mela, mela. mela.
We would love to have you here, Clinton, but because of the language, we are afraid that we will end up losing viewers. We already

Inti daħlet Mary Christine u bażikament ħarġitek ta' giddieb ma' Malta kollha, let's eh, face it. Milli niftakar. Eh, spjegalna x'kienet di. Le, bażikament, naħseb Mariju anke ġejdu għax we had something in the past, tipo, qatt ma konna flimkien. Qatt ma konna flimkien ġifieri u. Eh, u ħarġi tal kontu x'kienet dik?

Ġifieri mhux bil- Għadha tgħid kontri kostja. Eh, Ħarġet ta' pubblika li mhux vera u li Yes, gidbet. yes, yes. Eh, Mhux fej. gidbet, fuq la violence stess, man. Eh, qalet li. Yes, yes, imma Eh. imma meta tajt, meta tajt xi ħaġa. Zejda dik kienet mela. oh. Spiċċajt, spiċċajt, bambalula di. Le, Not ag- not again. Kulħadd jikdeb da program tal-gidra biss.
Mela, f'Love Island unbat waslet fit tmiem għal avventura tiegħek u inti u- u u Mary Christine ġejtu double eliminated, u xek, double Yeah. elimination. Yeah. Mistoqsija hija, taħseb li Mary Christine jogħġobha id-double penetration imma jo jo
Tani double elimination. Double elimination. I mean, Inti suppost ta' fuq, għax kont toħroġ maħħa, le? Ija, ma. Le, le, very single penetration.
Single, very single. Kiku kellek, ta' mel double penetration ma xaħat. In general, um, it's- Never. You, you will not go down that I don't road. share, I don't share. Idej ek zop ma zop ġifiri fl-istess tobba. U Joħroġ xi- xi mandingo jew xi ħaġa jekk aħba kif naqa' ħażin man. Kun tajba kif, jiena namela. Res niprofa. Fizi- Ma na- ma nafx fizikli kif, ma ma sirx li jem ximot jew ximara zaħira bizzejiet biex. Żgħira biżejjed.
Għax biex tkun fija vera żgħira biex jirnexxieli noqgħod jiena raġel ieħor u hi tkun isa daqs da, you know, ejja hawn sieħbi. Physical wise m'hemmx biżejjed angle ta' split li jista' joħroġ biex Do some research.
Oh. Le, ejja, le, sewa tgħid Pete. Le tkun żgħira, oh, tkun kollox xejn, jekk kollox hemm. Up up up up up biex bejt ngħidu. Jekk mara ħoxna kif trid noqgħod? Mara kbira. Wisa, bro.
Wisa jekk hemm iktar xuna? Hemm iktar gap, bro. More space, u. More space.
Eh, ma eh, għand il-physics ħażin. Ma bat kif ħajoqgħod fuq il-hidden camera? Eh, Dokol, dik waħda, ġifieri vera żejda. Le, le, jena, fuq tagħmilix. Għandkom ħidin kalma bejn tnejn bħalek ter. Ġo fik.
Għada ħidin security system irid ikollna ta' xi sit kamera biex jabduna.
Mela apparti n-nejk, di ta' double penetration imma teżisti f'ħafna affarijiet oħra, tipo football per eżempju, jekk in group station għalaw tnej, double elimination jedula. Double elimination.
Eżatt, football.
Football. Tifhem fil-futbol jew le? Futbol hekk.
Futbol, futbol, futbol, dak hemm double elimination. Double elimination.
Jekk jitkeċċew tnejn minn nies minn grupp, double elimination. Jekk jiġu tnejn. Mhux double.
Eh. Wet, id get two red cards ġivi. Le, eh, mill-group stage.
Hemm group stage.
Eh. U jien għalaw tnej, ju. Double elimination, ġiju. Eżat, jek ġol Formula 1, per eżempju, jek jintaħnu zewċ karozzi, dik double elimination. Taf xtiġi meta taħbat subajk mal-komodina? Le.
Dik double tiġi.
Double tiġi.
U kol. Għala. Double Madonna. Da ġok, eh? Da ġok u da twist, ostja. Double Madonna. Double Madonna. Kemmi tajba.

Quick!
Onqi.
Tajjeb. 3, 5 jew 6, kemm kellu żmien it-tifel li għażillek it-tatus li għandek fuq ġismek? 7. Tajjeb.
Sptar, poliklinik jew eżorċista, għand min jew fejn taħseb li ssib il-kura għal bullshit l-għandek?

Isma għalejlek, apart il-liba jien, eh. nandi teorija. Eh. Li l-ħoxnin, ġviri jinti probabilment, ma nafx jek kriċt minna, jien eh. għatma konti li jifajt, imma ma nistax nejt. Imma jien naħseb li l-ħoxnin nġibu għamalajra. Bad blood flow. Għanejdlek il-għala.
Very good blood flow, blood flow, għanzi. Ħanejlek il-għala, jina darba kien għalli wieħed, isma di. Teorija u ġew.
Isma di. Very good blood flow. Le, le, le, very good blood flow. How's your blood flow?
Very good.
Nejt le. Darba kien wieħed u għalli li aħna bżaqna insaħnu l-sperma ġol bajtek, peress li nkunu qed nassu. Nassu hekk. That is fucking bullshit for sure. Inti xroba fitla. Inti x'żaq għandek biex issaħħa. Eh, taf li liba fil-bajt u jkun. Ija naf, imma inti peress imma t-tiġiġ tgħid li m'għandekx naqra minn dak

Biex iġalu jħossu tajjeb. Naraħ perfettament.
Imma le, imma inti ġast ma id-dum għaw iġġiba ma l-ewel għax mux għax għax oħxona għal Għax mandekx il-pelvic floor b'saħtu bizzejiet dik wan. Isimaw bil-pelvic floor, ostja. Pelvic floor. Vera. U taf taf meta taf meta inti toqgħod meta inti toqgħod Kollok zobbok imqajjem. Eh. U toqgħod taqfas joqgħod jitla waħdu. You know, taf dak il-dak Kegels.
Proset, Kegels. Eh, inti ma mhix biżejjed Kegels f'ħajtek. Ah, ah, intom you don't even go to gym il-Kegels toqgħodu tagħmlu. X'inhu aktar importanti kemm tidher sabiħ jew kemm I mean, it's not working if you're saying ah, tispiċċa malajr. Kemm għandek żmien? 29. Jien ta' 29 kelli mara xbajt naħxija u kelli tifel. Le, ma kellix tifel dajn. Ah, Dil-birra xi tfajtu. Jien komplu naqra jew. Ej, ej, bada, bada. Imma.
jillu- Ħajibda.
Toslaq la. Hemm pressure qawwi fuq l-ġi li. Eh, la, la. Ejja, le. Iridu ndumu.
Però Inkella inti- ħażin. inti- Jiena kont indum meta meta kont qed nitrenja.

Tal-min kwarta kemm għandkom ħin fuq idkom. Jiena ġieli tkellimt ma' nies men jagħmlu lek fucking sija ta' krima kinaw. Jek ma jaħdimx. Veritru, veritru, veritru, veritru, zejda, u oh, zejda malla. Kemm l-iktar darba li tomtu ġifieri jekk? Jiena jiem.
Le, jiena kont, kont na. Jiena għaddi għaddi. Bajn ġurnata.
Le, Meta tijek f'dak iż-żmien toqgħod tilab u tieqaf u whatever toqgħod tilab. It's the mood and the girl. Oh, ġifieri tagħmel.
Tagħmel 30 seconds u tagħmel sija u nofs, you know. Depends. Le, le, kont jien kien xili. Ma kienx jekk inkun zibel mejjet ukoll. U inti tillek jekk tiġi salma ħajek għal għandu mhux isija jew. Ah, top, eh? eh, salva, Mux eh, top, eh. minn qas minuta qas tinza manti ċans. Jena! Jena!
Asi um li bl-anxiety tista ma tara xejn. Il-lost. Bl-anxiety. Dik oħra, dik oħra, x'anxiety um għal-raġel. No, ċans.
Kera.
Vera, vera, vera.
Imma, imma, imma sieħbek għal-nessa ħan tkellmu għax di importanta. Sieħbek qalilna li darba minnhom ħadt photo shoot u għax moġbitik xil malja ċempiltlu u nfqajt tikpi.
Fox keman. Naturalment, biet bajtu bejken xtaqna nsaqsu knara fuq dan is-suġġett.
Mandem bżon telabora, mandem bżon telabora. Le, mandem bżon telabora daqsek, ġiviri, ma xtaqna nsaqsu ftit mistoqsi, ta' ġdi importanti. Inti, b'liema blade tqaxxar is-suf toxxok?
Gillette tree. Gillette tree. Int taf li taf li jekk għad ikollok it-tfal tista' tieħu kemm il-paternity u l-maternity leave ukoll tal-li għad tibki ħabbar it-tratti. My opinion, cheat code. Cheat code. Le, le, le, sewa ta' għandu. Għamlu għacċara, di vera għamlilta. Le, le, għamilta.
Kienet ix-xut ta' Love Island. Eh, xut ta' Love Island kienet. Eh, l-ewwel xut. Dik il-malja fakkarni x'kienet. Għax kollha kontu isom malja Hawaiian u hekk kontu.
Kollha bil-malja.
L-ewwel xut ta' Love Island, kont fastiċi erba' tim. Ah, għamil terba tijem ma nekolx. Eh, Lalla!
Anke s-samil.
Tiġi lacks of carbohydrates tiġi fucking ekk, eh, tiġi ħazin, lack of food. You wouldn't know about that, I think.
Għalek dem bissi, mamma.
Għandu raġun, għandu raġun. Lum bis, għajt French toast dolodu bis bis. Mela, ġiri le, ma di ġiri vera saret, ġiri ma fenta kis. Le, le, ma fenta kis.
Le, le, le. Mela, l-ura fil-bidu, fil-nofsi u fl-axar ta' xar jġi kil-period. L-axar
On, on, imma on point, ha? Eh? Eh, Mal-payday. Fil-fat, I'm on now. You're on now?
Yeah.
Stija.
Għaddi feeling li mux jattiħu pjaċir li għedna dulu mara. Kiku jġikom eh.
il-period. Ma t-provax taħroċ bċi biznis tajjeb, ma mħat ħareċ ħaġa tajba biex jamlu bil-period, tipo, da mux xela. X'tagħmel ħa strawberry milkshake? Ma nafx tivvinta xi ħaġa u. Liver pate.
Liver pate.
Xi ħaġa tagħmel xi grouting speċjali. Grouting.
Taf kemm hawn period fid-dinja inti jiġi moħli u mormi. Kemm ix ekoloġija u. Isma' intom li għandkom ir-radioloġi u rażżobbi. Eh. Jekk għal-period iżommu, dak ma jistawx jgħatuħ il-min għandu bżonn id-dem. Radiology.
Radiology is like fucking x-rays. Da radio, radio, ma jgħu pinġer gradwati radiografi. Ma jgħu, mela. mela. Now you're doing a podcast. Yes.
Podcast ħamallu bax. Nannu tijaj kien chief radiographer, St. Louis. Minu? Tony Apap. Tony Apap, ma diġdija. Mux għavija.
No shit. Le, ma parti l-libba. Pete, inti tifhem għax inti f'kollox Inti għaffajt li nejdulu għal-anatomija, PJ. GPT, PJ. Le, ma, le, le, dal, dal, xpirjen xie kollu ħazin. Toma.
He's going to die. You can use periods to power all the water in the world.
Xaħġa, jena nasib, we're not thinking outside the box enough. Għax, Għamil li pjaċiru.
Ħireċ mill-box il-period, pero ti kick għaraf outside the box. Betta tim modella u dim il-mera toqgħod taħbi zobbok u l-bajt bejsa għajk, għek.
Ġili għamil tuwa jena għamilta. I've done it before, we've all done it, away. You cannot say that you haven't done it. Yes, agreed, agreed.
Għal-moli ma tistax tara zobbok. La, la, ma u dim il-mera tara. U meta jkoll il-suf no pjaċiru, stjek tar, jkoll dak il-suf il-nuklat, jek nibdan il-tas na porn tal-80s. Ah, baxi pjaċir. Inti fil-kas tijak.
Eh, porn- Reċenti għamilta.
Porn jew horror jiġi.
Xkema. Horror porn.
Meta tilbes il-leggings. Tħossok konxu li qed jidrulek il-faldi.
Le, La, mux program li l-buljon.
Vera jgħasta kem xtaxar. Għalla mux bunika, għabali ma vera. Imma apparti li bessa fuq di tal-pressure li għanna ħna l-irġiel. Mm. Fuq di, per eżempju, jina per eżempju l-mara. Għal di gravi naħseb jek nejda.

domestika għaw violenza domestika. Eh. Le, ħara ċitħada. Eh. Le, ħara, jek jena nibza najt li qed nibki, jena nibki ħafna u kol, jena fucking pussy daw l-affarijiet. Mm. Eh, ta' diġa, kifeta jena pussy. Ġa għadem dik l-stigma. Bis bis jek t-mara sawtek, inti ħatmur toqgħod tajt li l-partner da sawtek, x'tagħmel? Tkun per eżempju ġozmar.

Wow, kien il-mara tiegħi taħtni xebba u whatever bla bla bla bla pulizija. U ma kellux one like, ġivi, there was one like on it, ma aħba all the women are saying, oh, ma this, this. All the women, she, she, she, the women were against him? No, they just ignored it. Ignored Conveniently, it. You, you, you don't You close your eyes, oh, eh, eh, eh, oh. u.
Vera ah, Isma, jena nejdlek li wahda mill-arġunijiet għal xiex iġu dal-affarijiet għax aħna l-irġiel niġu għal zobna, ġifi.

Naqbad niftakar fuq il-klieb li dawn naf li within two, three years ħaj ħajmutu dawn l-ostja klieb u noqgħod nibki waħdi nagħmel il-logħba platti. Ma nafx jekk rajtx l-episodes l-antiki fejn kellna il- eh, kontestanti oħra ta' Love Island li ġew hawn. Mhm. Imma aħna ma nafx jekk tafx, hemm hemm hemm news segments ta' posta fuqkom. Fil kien hemm il-Kion News u eh, kien hemm news fuq Mattias u Enrika u issa

Fit-tmienja u nofs hawnhekk fuq Tortel News u naturalment mal-ġurnalist bl-ikbar bajt fil-qoffa. U ejja ma' Mark Camilleri! Żoffox kemm għandu Mark Camilleri għax il-Gvern tagħna u nagħmlu li rridu le! Se tkunu miegħi. Kif demigoli. Kif fa demigoli u. Nibdew billi impappu il-ġurnata. Edward Tortelio kif inhu magħruf aħjar bħala il-pupatur ta' Love Island ħabbar fuq il-mezzi soċjali li huwa raġel jikpi iktar minn mara transgender b'overdose ta' hormone. Therapy. Tortel spjega li fid-dinja mhux in-nisa biss jikbu, iżda anke s-sissies. Mistoqsi kif minnu jaħsibha hekk jew inkella x'laqqat xi ġimgħa tgħix hemm xi tinfila, il-puppatur wieġeb għal din mistoqsija l-għada wara li mar id-dar fuq Google ifittex xi tfisser il-kelma xemxati. Meta din il-kamra tal-aħbarijiet ikkuntattjat lis-Sur Tortel, huwa spjegalna li qatt ma tgħallem il-Malti sew għax meta twiled hu, f'Malta, kien daħal sew il-porn bl-Ingliż, bir-rapport sħiħ dak li titxew mill-One News il-ġimgħa l-oħra. Minn sondaġġ li għamel Tortell News irriżulta li 99 fil-mija tan-nisa Maltin jixxarrbu għal Edward iktar minn dak tal-graffiti jixxarrab għas-siġar. Sakemm jindunaw li tħawduh ma' Keon, Edward li huwa sensittiv iktar minn żibġa b'infection sostna li għalkemm ma jgħirx għall-ġisem imqaddes ta' Keon, u r-rata l-qebż li għandu, Tortella ammetta li Crew King Gay kien żgur il-Madonna jaħxih. Imma sfortunatament Kion mhuwiex mistoqsi kux jekk xi darba jirnexxilu jorqod ma' Kion, jintefax ukoll xi session jikpi, Edward weġibna, Nikpi biss jekk jiftaħli tliet punti minn wara, sat-tieni wieħed nifilħu no problem. L-istorja sħiħa t-tabib li jħit lil Edward. U dak kif jista' jkun inkollu qiegħed meeting, meeting, meeting, meeting, Isa dejjem l-elezzjoni u aħna hawn naħdmu isna ġrieden fuq l-ispid miċ-Ċina ara ġbin. Issa mmur nkellem lil Owen Bonnici u jdaħħalni t-TVM nippreżenta Popoli. Tant dak dal-waqt idaħluh l-OPM xi manager. Bit-tul li għandu xi manager tat-tindif tal-linja fidaħlu.

Jien qed nassumi li dawk ix-xeni makabri ta' toqba ta' sormu hekk ħanaqtawhom mhux hekk iva. Il-qaħba man, your search, your search history ta' da madonna. Zibġa bin Infatti, infatti kelli nagħmlu meta missieri ma kienx id-dar. Jien vera ninkwieta, jien l-ammont ta' drabi nkot

Meta kont auction, int kont tajt li kont rock bottom. Lekket, le? Ek, ek, ek.
Dak fejn ġiet il-futlus.
Vojta, vojta. What the fuck? Kont ġejma parti d-dej, kalla raw. Darwa ritrattijek. Darwa ritrattijek. Kera.
Issa jiena ġej. Dak 70s deals. Dawk xon foxxil li bomba. 96 kilos, bro, ta' 16 sena, ben. Xandu xjaqsam, bro.
Inti inti tibbilaw fox kemm għandek jew. Xi nixtil 130 jiena dak mhux. Eh, no offense, you're fucking obese, brother. Inti taf aħbar li bawi Inti taf xi ġifieri.
Ah, ċabi dak. Ċabi, u hija, it's fine. Imma inti taf xi ġifieri meta toqba ta' sormok u t-tarf ta' żobbok imissu ż-żewġ naħat tat-tojli ta' l-għaben quddiem u wara. Ma tafx, xorx, ma kontx kbir biżżejjed. Ma kontx kbir biżżejjed int. Għana dak l-ammont ta' infections, jiena l-infections hekk. Infections dodging.
Terminali qlajt jien mit-toilets mhux bil-libgħa. Jiena huwa qalek inti fil. Kien hemm wieħed mhux bil-libgħa qed ngħidlek, issuġġerieli li meta mmur naħra toilet mhux tad-dar nilbes kondom jien. Vera! Biex ma jmissnix maċ-ċeramika, qal Anni, għalli bul qabel ilbeż il-kondom u poġġi mill-qiegħda. Oh, mol.
Bis-serjetà qed ngħidlek. Oh, you need help ta. Hey, let's not about needing help, it's about Zopp. zobbu jmiss iċ-ċeramika, ma nistax neħlisa. Eżis mux iżommu ħalla li. Xi zommu hekk, qod naħra hekk għalla li kollu. Tamel il-toilet paper u mal-jinek namel u. Aħ, ba, I could, I, I had, I have no doubt that you do that. M'għandix dubju ma. Għanot nħalli zobbi ħabbat ma' toilet jew ma' la mal iħt isfel. Ma tarax jew. Dawk, jew tuża ta' dizej, tuża ta' dizej. Jew vera komda di. Box komdu.
Vera komdu. Għat indunajtu għax inġili tħal tkun mimli nkun maqsum ma tgħid ħatuża jek memx persona b'disabilità nidħol.

Vera, Ah, teżisti ah, vera.
Zobok ikun naqizar, u. Eżatt, Ħabba- eżatt.
ħabba fija ek tiġi, eżatt, ek tiġi 100%. Jiena ċerti ġifiri, 100%. Għax tax tħossu, bada tkun imqajjem tħossu. Għandi għandi mitluf xi tlet pulsieri. Vera. You can feel it inside. You feel it, you feel it, go deep inside. Aha, you feel it go deep inside, It's man. there, it's there. Tkun edha jem ġo, mela, jemmek, da tistenna. What the Qatt ma ħarġet fux kemm għandha. Imma tkun edha hemm ġew moħbija. Mura la l-istonku.
Tant għandek moħbi li jekk mur it-Torkija biex inneħħu li jibatuk il-mining. Klik, klik. Eh, by the ways. Iġveri, Rock bottom, aħna nemnu li rock bottom, dija rock bottom meta jkollok il-fopa, meta tkun tlet pulzir il-ġewa, għalli jew rock bottom meta jgħidlek it-tabib għandek ix-xaħam mal-qalb. Għala, dik tiġi rock bottom. Rock bottom meta l-ikbar ħabib tiegħek ikun nutar. Għala, jew flok, mux Laqas tuża tabib, nutar, tmur biex tagħmel il-wirt għax taf li ma fadallikx ħajja. Għadez rock bottom. Rock bottom pereżempju jiena meta meta għara naħxi pożizzjoni waħda biss m'għadniex niflaħ. Ma tistax iddur.
Fuq dari biss. Fuq dari. Fuq dari u jam tagħmel ix-xogħol. Kemm tuża pożizzjonijiet inti? Kif jiġi jew? Eżatt, ġifieri avventurus ta' dik, dik, ma tafx ġifieri xxuna, ħabib tiegħi inti.
Mela kontek taħba dak ir-ritratt, man, that's three years away from my first kiss, ġifieri tafx qed tajt. Eh, ma xorta, three years away from your I had my first kiss at fucking 19, man. Għalek, ja ġviri taħseb għax kont tokxom. Palissa ta' 13, kullħat jaxxi fit-toilets tal-clubs.
Soċieta differenti. Nbidlu l-affarijiet. Aw, jiena fi żmieni. Nbidlu l-affarijiet, għagħa fi żmieni. Fi żmieni, jekk kienu jagħmlu.
Eh? Jiena tgħix kemm id-doġġjajt bullets kokonat. Aw, ej, ma tix tgħid li taħxi daqs illum PJ ta' Taħxi ma l-irkikel ta' dar. Le, meta tkun zaħir, ġinti meta bdejt, Piġ. Taħdax ġej. Tal tal-ġeja. Serpentinu, eh.
Allora sa Ta' 17 qed jgħid ta' 13 da. 13 din jaħxu fil Ta' 13 Ta' 13 qed alla jieħdu l-coke man u jaħxu fit-toilet. Serpentinu fi żmien. Le, le, heavy. Jiena nissuġġerixxi jekk 13 ma tkunx Sex ivvintaw qabel il-clubs ta'
Xindu jafik. Ma rock bottom per eżempju, meta tkun toqgħod il-ħames sular u taqta nifsek Tistenna l-lifts ġejja. Dak rock bottom. Aħna rock bottom edin, no big time. Oh. Eżat, rock bottom meta jqumlek għal kaxxa ġelati tal-Mars. Dak rock bottom. Għambela, jena nipreferi tal-bounty.
Tal-bounty aħjar. Għax tħobbu għek bil- Għax dak jħobbom bojo tu.

Eh, imma, issa, ħaġa kompletament xi ħaġa aktar differenti, ġifieri. Ġifieri, dawn ma taħsibx sewwa li din hi xi mafja torka li tmexxi di l-aġenda kollha tal-ħxuna, eċetera. Jiġifieri jibgħatu t-torokaw. ibiħu li baba klava. Sawa? Umbat jirreklamaw biex tmur ċekka l-istonku hemm. Ġi dan din naħseb hemm xi tip ta' ringa għaddej, jara kemm hawn torok ta' Malta. Ija, ija, ija, well. Ma ta' sibx li fatta u biex ta' xaqla għax tikol baħlava. Terkex, mux ovvja.
Għalek, mux għax kil French toast dal-ħodu, ħatikol Burger King, u probabil lejla ħatikol Domino's. Relevanti. Għax jina naf li inti taf li. Relevanti.
Naf li inti taf.
fuq wall 10-50% discount Domino's. Naf li ta' L-ammont ta' torok li hemm il-Franċa, l-Franza, inkredibbli. Jien ħadd French Turkish inspired toast dolodu. Tor tagħhom, u biex ngħid biex ngħid Malta u hekk in ġenerali, hawn wis hawn ħafna. U kemm huma liba. it-Torok, ġewwa u Malta, biħku la it-Terkix, Aha. l-ewwel ġi konsidrat tal-ħamalli, Għax vera, fi u żmien mbagħad aqqa brandjaħ pox. U fucking expensive, eh? Pox Terkix.
Expensive, sal.
Jina, meta, meta kont, meta kont rock bottom, Eh, kont rock bottom. nibla chicken doner wrap 5 euro jaħammorru. Issa tħel, tiġi ma tasab ta' No shit, it's not healthy. Inti x'tikol issa ġifieri ħass? Le, laħam.

Tiftakruha pereżempju l-krejs tal-kampuċċa jew x'kienu jgħidulha dik il-mushroom li kienu jrabbu. Tiftakarha pi ġej int? Ejja, mela, mela, mela. Daw l-ostja kollha. X'kampuċċa? Ma tiftakari? Kampuċċa kienu jgħidulha? Le, għax- Eh, Kampuċċa, sewwa. Kienu f- j- j- j- jiffermentaw mushroom. Eh. U jiklu biċċa minna kuljum, j- jixorbuha hekk. U di dejjem tikber dil mushroom dejjem irabbuha ġo bowl kienet. Aha. Tinten kienet ħażina pesta. U kien jgħid l-Alla jbierek jirqaqu biha. Di tal-fasting issa jibdew imutu nies bħalek li qed tagħmluha tibdulaw. Tibdulaw li qed taħxu. Ma jekk immut jien qablek aħba li baver ta' ma. Għalhekk qed ngħidlek ma naqla persuna magna magħmula biex ma tikolx għal 96 sija jew. Literalment persuna magħmula biex ma tikolx għal Intet tajli li elf sena ilu ġifieri. Inti tieqaf tmur ir-River of Love, għaxa vera tgħallmu kaffarijiet żiena. Ma tafx x'inhu River of Love. No idea. Il-lib. Ma tafx x'inhu River of Love. Lenti 29 għandek ta' mhux 21. River of Love ta' Gordon Manxie daw, għall-mulja, għall-mulja. Kif inhiet jek di? Xamana, xamana, xamana, xamana, xamana. Le, imma dik li qed tinti għal ħares tmut inti qabel JD Juri. Għandek raġun, però ħa nagħmluha ċara, bħalissa minnha kollha l-ikbar wieħed li għandu ċans jaqla' daqqa ta' sikina huwa inti, eh? Fuq xogħol.
Insomma, intom kelkom u l-perjodu tagħkom, eh? Kelkom il-lek the, the hate, you know. You're used to it as well. Aħna Jiena dejjem konstant aħna. Jiena qed ninkwieta x'waqaf dal-aħħar. Jiena qabel poġġejt u dassiġu ċekkjajt kien xi bomba. Mhux billi bad ninkwieta, qed inkwieti socials ħadd ma telgħana l-ħara. Vera qed niddejja u vera qed ninkwieta ġifieri big time. Jekk trid hemm naqa' shorts naqa' heavy. Mwabbu naqa' affaritek. Mm. Jekk trid anka eh, nis tekniċi oħra u editors jeżistu spoon floku. Fej wasalna x'insejt.

Mela, kif kif għarfet? Bro, naħliflek, kont barra 7-Eleven, Thailand, kotaw, tiny island, ġviri, one tent the size of Malta, tiny. Jira, jgħat barra 7-Eleven, dikol dal-libba toasty, u tiġi, Are you that tattoo guy from Love Island? Għara, drugata mela kienet.
Imma naħliflek ġat.

Imma daw hekk kollha, nemex nemex askun ċert jekk humiex. Riħa ta' sun cream taqsam ikollhom ostja fuq sigaretti. Sigaretti u sun cream flimkien. Balla herpes ma ħalqhom Eżatt.
Daw it-tip ta' affarijiet, eżatt. Sticky, sticky. Eżatt, sticky kollox qiegħed. Swetti hekk.
Dikka mhux għax ma teliqx, ikollha l-ilma qiegħed joħroġ dik.
Missir għal-ħabs. Ekk, ekk, eżad, dak it-tip ta' affarijiet. Agreed, agreed, agreed. Għallunna li darba di, di, di section oħra interessanti minn ħajtek. Għallunna li darba minn house party. Il-bama. U kisru l-ek il-xawer. Mela, Isimaw di, għax Kisru. Kelmu li li, sorry. U kisru lek il-shower. Eh. Semmek nifmu. Eh. Imma kraw lek mal-art. Kraw lek mal-art.
Ek għalur, nata.
Li kraw lek mal-art. Ti mux vera ġviri.
Le.
Mela sħabek id-dibin, bro. Le, le, they didn't shit on the floor. They did everything but shit on the floor. Bis serjetà, ma kemmu li baw gid. Kulħadd jikdeb vera mhux bil. Wieħed minn dawk li tajtni biex inkellimhom giddieb, eh? Għandkom Issa ngħidlek min, għax problema, għandi- eh? Għandik xfu Naħseb ismu u noffendu box kemm għandu tal-gidem. Il-ħaq l-alvot kaħa. Fasting bomba jiġi dak. Għal fasting zitlu. Sigaretti.
U vodka. U Tonku vojt u xroblu. Stonku vojt u għajħan suq d-dar. Tajba tiġi dik. L-ostja. Bela, għajn nibdow minnaw. L-ewel nis, kem kellek nis dal-parti? Suppost 40.
Spiċċajt xi 150. Awajja!
120 hekk.
Disaster, kelli l-liba bouncers, men. U fej kont, fej kellek il-bouncers.
Santa Maria Estate.
Mela, L-għed minn dom. le, le, le, tal-bliħ.
Taqqa Għax jiena dejjem irrid Dan nagħmel id-dar, house- ġifieri irrid- id-dar. kell- Le mhux id-dar tiegħi.
Tommok, u s-sir.
Le, I rented it, bro, infaqt xi 2000 euro. Mux id-dar tiegħi. Le.
Fox Le.
kemm għandu sieħbek kif xxiena. Aħna semmejna li- Tagħmel inta.
Iġġerje. Eh, Le, wenke. le, le. Għana semena li d-dar tijak, house party jek pal tal-films Le, le, tipo. le, le, le, le. Illa semmetu Krejt, party ha- bil-bouncers. fucking qar. I spent 800 euro on bouncers, ma' Nis- mlu Nistaw nipretendu, nistaw nipretendu li d-dar tijek sar il-parti. Għax għadak Għax xinna għanna biex għadak xinna għal Għana sumu l-program. ħana mlu, issa wissan dawru għadhom għar, issa dawru Mela daw Ma ma rridx nikdeb għax kulħadd jgħid li Le, mhux fil-mija. id-dajt. Trid tiġi daw il-bouncers minn kienu sħabek, eh? jgħid. Serbjani u minn clubs li għax kont kont noħroġ ħafna jien u kont nafhom daw. Kemm illi bandek flus mennin, fux kemm għandek mela jikri l-bouncer sa la jizzom. Eh, Le, ma- oh. ma- Ma ħrawx mal-art imma they- they- Eh, għara they ġejja. pissed- they pissed in the sauna.

Kem għadni bis-serjeta. Eh, vera, vera, miskin, vera. Le, ma vera, ma l-lowla, stjax ħattu għadzotta. Mela, ħajlek.
Aħna, aħna, tal-li, tal-li għandek dal-pars parties, ħan immaġinaw so, għali Inti erġajt għamilt dal-house party. Ma tistax id-dawara b'fex di. Imma imma dil-house party, ovvjament, tal-li inti tixtieq tkun iktar bħall-Amerikani biex niftem. Għamiltu d-darti. Mm. Għamiltu d-darti, eżatt.
You know, dak Project X.
Eżatt, prosit. Mela aħna ġejna l-house party tijak, sowa. U peress li dejjem ġewwa wiċċna ġol laptop, ħriġna darba u ma l-ewwel tazza sirna żibel. Ma l-ewwel tazza ma li xobna sirna ħara. Issa, għanduk xenarji aħna fejn qed nagħmlu daw il-kummedji tagħna waqt li qegħdin żibel u inti inti trid tiddeċidi sam liema livell Tasal tirrapportana l-pulizija. Ok, eh. Dik il-logħba.
F'idejja. Għajsa sentuk situazzjonijiet, ħataraw kol xi xi xi ritratti li ħdimna. Issa tajjeb biex tkun taf. Biex jgħinuk. Tajjeb biex tkun taf li jekk tirrapporta għana l-pulizija taħx il-parti għal kulħadd. eh? Alright, Għax alright, Ma alright, tistax alright.
tkun tkun F'idejja, tara f'idejja. naqal livelli Fimtek, sewwa. fimtek. Tiddeċiedi eħe, meta ħatwaqqaf il-parti li wert titwaqqaf il-parti għalin.

X'taħseb?
Titħol fil-ċina s-sipek, liba kollimkien. Liba ċarċar mal-bibien. Xba minn għadkom liba.
Tajjeb, tajjeb, il-ħara.
Le, le, nkomplu, ta' nkomplu. Għanna backlog, you know, JD, once it is so, brother. Aħba, il-backlog. Kienu jajdu xie 10 snin ilu, ek, aħba, AI is gonna help us so much, un bat għandek zoċ fufti palkom, tużaw l-AI biex tamlu kċina minn l-liba.
Tal-kurzi ta' xik tibtu di biex tibtu għaj.

Jena xsib da jgħid li eh, t-prova t-ċajta, alright, ħanajna. Ma le, għalli I can't get inappropriate stuff. Bellari, taf kemm darba minn ili. Tista ta, hemm Discord. X'tagħmel li trid.
Discord.
Għanna nużaw Discord x'jagħmel da. Għandek għaw chat.
I can xisal xogħol. Eżatt, mid-ġejn. Eżatt, eżatt. Mid-ġejn bla ċensura?
Le, Le, le, xorta l-istess. Le, ta. inħa- Għandek- Titħallas.
Le, ma nħall- nħallas jien u tista' tagħmel li trid. Imma ċertu affarijiet xorta. Nudity, you have nudity, you have Ah. everything ġifieri. Fost, ja.
Tajjeb. Li mis- Li missu kol ġini bliba imma rnexxili. Jekk jekk aħna nkunu din l-parti tiegħek għax jiena għandi jiena għandi toqgħod in-nanna, xi għandna sumi għandek in-nanna il-parti id-dar tiegħek. Okay.
Nabdulek in-nanna u npartuha ma' kaxxa koka.
U diħan, għax spiċċanna l-koka l-mal-vodka di. Kem domt biex tamela di? Għaw veru għandek. Għaw kol għalli you cannot sell people for coke.

Ma kemm huma ferħanin. Malla!
Xieħdu fażi ser u tiżer għalla! Qed jixorbu, ha?
Ġara, fjeramenti dak! Dak qed fjeramenti! La la la! Xuma bis-sajf il-le jagħmlu Tista' tgħid li jessaġġi dik. Iżob ktibt, man. Għax qed nara mela hemm parti in the background. Hemm ambulanza, hemm it-tazzi mal-art tal-party bit-tissues u kollox. Eh, eżatt, eżatt. Il-liba kemm li tajjeb.
Lejja jagħmel spelling top, eh? Tajjeb, sar vera tajjeb. Fucking amazing. Tal-bliħ, ostja.
Kieku nagħmlu għata, titħessi li Nċepper pulizija ta' Tippanik jek.
Għax fejn għatek, like it's a

Aħba ma. Aħba ma. Dak tħallina nkomplu nixbdu l-grawti kiku. Tħallina. Jew ċempel pulizija fejn nagħmel remodeling.
Ettejni jew ettejni jew. Dak xi xparti jew. Tħalli tħallina dej. Ejja Darbora, darbora tfal Marika Mizzi man. Illi baħem kienet kontant. Issa li mis, mela, nieħdu loan mill-bank tal-knisja biex niftu biznis illegali u nitfaw id-dar tijak bħala garanzija. Għal-assis! Din, din li kienet diffiċli, ma ma wasalx. Ma wasalx għadha. Ma bank loan u kollox. eh. Iġi assisana, Inti- il-principal assissin tal- tal- tal-APS. Inti l-APS taf li tal-knisja, u xek. Astemmen jena nejx eżat bib ma bib ma knisja. Il-liba bomba.
Easy access. Easy access. Kemmu ma tajbi, Max Prosit.

Nixel il-television fuq il-Super One u noqgħod nibla kollox.
Kola reġa. Għaba dak il-koka. ċe, ġas nixelu Super One għandek? U noqgħod nibilgħu kollox.
Iva, għandu raġun!
Le, barra daqsek.
Barra? Itlaqli mill-badar, men. Konna nafu li probabli l-mixxaq l
What gave it away?

X'medium ħajkun da. Nkomplu, ejja, nkomplu.
Tkompli ħallina faqqa. Eh, faqqa, faqqa. Jena, mux għalija ma. Għandek il-tolerance level ta' jena. Ma intom għandkom zana smack, jena smajt il-smack, osti. Traqqa. Eżat.
Mela, għandek l-ġamokxin, mandek xin kwitem, ġifiri, it's fine. Għandek dawk vinijiz.
Ija. Ostja.
Mela, mela.
Dik l-ewwel episode li kellna x'xebgħu jaqalgħu l kox kemm għandek bihom dawk it-tnejn. Imma standraw. Jaqgħu flejli. Ara di, ara di x'idillek. Niftħu apertura għal ant il-ġar taħdejk biex imbabsulu l-mara.

Faqqar la spoon!
Nailbu għal paġna tal-mart mentali wara l-Edward Tortell effemminat fl-aħħar Love Island ikkonvinċa li l-nifsu li joħxon Li għandu bżonn guċċali b'lenti eħxej meħġieġa bid-double double glazing, tortell issa ntefa' fuq dieta ta' avokado u xabba steroids din l-għażla li ntefa' jieħu d-deka u t-testosterone qisu qed jibla' ponn ċiċri tliet darbiet kuljum, ma ġietx mingħajr il-konsegwenzi tagħha wara li skoprejna li numru ta' ġirien fil-blokka tiegħu stess Irrappurtawh il-Pulizija minħabba li kienet iħosshom qegħdin jinbnew bir-riħa ta' bewl mħallta ma' spiżerija mediċini li tkun tiela mix-xaft tant li hemm xieħa fil-Flat One f'temp ta' ġimagħtejn minn Ġurdin Mgħaxxex ġiet qisha The Rock wara session chest. Jgħidilna l-istorja kollha il-coach tal-bodybuilding tax-xieħa. Breaking news, Edward Tortell iħobb jagħmel il-house parties! Jiġifieri żgur il-Madonna mhux hu jnaddaf id-dar, mistoqsi biex iħobb jagħmel il-parties ġewwa flok joħroġ għax jieħu pjaċir iġib id-dar qisha bring inside jew sempliċement għax għammiel is-Sur Tortell qabad jippanikkja qisu mara dieħla l-menopawża għax wara dan is-servizz Il-cleaner kienet se tinduna li dik li timsaħ minn mal-art mhix bexamella nixfa peress li diġà kellha suspett wara li xxabat idduqha qatta' f'postha. Meta ftit wara kellimna l-cleaner kif tista' tkun iddedikata għal bukake iktar minn Wendy, hi wieġbet mal-ewwel li kollox jintemm tajjeb. Jekk tħawwadlu tnejn zokkor u shot tequila. Ħudni ħdej id-detox infittex ieħor għax arrestawli d-dealer, dak kien il-post li tefa' dak l-eks tobby tal-Love Island wara li skopra li għandu house party mimli ħbieb meqrudin li jaħsbu li l-crack għad issalva l-problemi ta' ġuħ fid-dinja. Huwa proprju bil-crack li jqawwlek snienek tant malajr li ssibha diffiċli tommod bowl soppa, aħsbu għal barmil KFC li fih biżżejjed kaloriji biex nila ġuż jew masal Russja u lura, U xorta jekk xi nsħab tortell nies li kielu l-pala t'idhom iċaċċu fil-laqgħat tal-Legion of Mary ma ddejqux jagħfsuna biex nikkwota. Infaqqgħu pipa crack jew tnejn, attività li spiċċat b'nofs it-tim ta' dawn l-aħbarijiet fuq programm ta' riabilitazzjoni l-Caritas minħabba d-dipendenza li faqrithom għat-tali punt li biex jitrejqu ġieli kellhom jerdgħu duda għall-kaxxa chicken nuggets. Bam, Madonna,

Għandek sabek kif għandhom ikunu il-ħbib ta' vera, assenza tal-libba. Il-ħbib kollek bil-fors. Għax dana għaluna li jinti xi darba mort xi hotel u ma għamlekx.
Femmina naqra, għanti kazar. Din kienet storja. Najdulu, ek. Fuq xommok Jason. Dak mis istess wieħed. Ma nafx hekk l-istess wieħed. Tnejli aħna l-istess problema kellna. Xieġviri? Għax għamil.
Da ma għallekx hekk ġviri, għax kemm għallu. Li, li, li, għalli li.
Għax kemm għallu. Eh, Xam, xġara.
Le, konna t-nej li aħna ġviri hotel room, eh, jina kelli double bed u kellu double bed. Fl-istess kamra?
Yes, fl-istess kamra.
U t-nej li aħna l-istess problema ġviri. Zom wahda, għan iċċaraw l-affarijiet. Importanti.
Sten, jina kont Ġo sodda A. Eħe. Ma mara A. Kien ġas. Aħna kont naf, ostja. Għan iklarifika. Bed A with Edward and woman A. Eħe. Bed B, ma da, Trans B.
trans.
Mux Thailand.
ra- Le, mux taj, da, da, da, ħabib differenti. Eh, Dan għaw Malta. ġifieri. Basikament konna erba ġiviri, situazzjoniet separati, u t-nej li aħna ġirannu l-istess problema. T-nej li jintkom kienu koroħ il-nisa. Le, le, ma kienux koroħ.
Ma kienux ma kienux koroħ, imma eh, it happens, u wara le il-paċe vilu, f-sitta fil-ħodu. Tajtu high five li xulxin. Bravo! L-opposit, l-opposit naħseb. La nida, wahed jgħallem. Il-nisa xamlu.
Eh, fuck it, u.
Raqdu hemm ma'kom xorta. Eh, raqdu hemm. Aħna konet nordu magħhom.

Jena ġili ma jqumlix. Infakki tu. It happens.
Normali, bro. Xala, zobbi ħamur nujkol bej. Eżi xi tagħmel? Eh, ma nista ma ngħaddix minna jien. Le, tista. Għandek raġun.
Allura dweja fikom program tal-bullying da. Il-host stess il-bullying. Għandek raġun.
Anzi, jalla jibqalek imqajjem dejjem għax ta' minn ekdu xi differenza wis. Vera minn dażek.
Meta kont żgħir, kien qed iqum lek għal xejn fuq il-bass.

Dak ix-shaking it. Jew fil-klassi kien il-ġiri ġiri kien il Fil-klass. Fil-klassi. Fil-klassi għal xej, mbagħad jgħidlek tgħid kun hemm mistoma tgħidlek Max. Fil-klassi. Ma nżabbab ser. Come right on the on the on the whiteboard something.
Tajlu eh, namillek whiteboard ser. Jena, jena, jena kienu ostja kelli it-trek su tom ma ridix tibdili l-axħar sena. Eh. Għaxin jtajt ovvjament ħataħli l-flus, allura kont immura bil-leggings. l-iskola.
Il-tracksuit, ma kienx li tibdili, li kont ħriġt minna naturalment. Jien kif ta' Inti kont audition ta' xi music video ta' Beyoncé jew ġej bil-leggings. Fimni, xen ngħidlek. Mela, mela. niprofa, vera. Jiena, jiena, eh, ommi fl-aħħar sena l-Form 5. Iva. Ma kienitx li det tibdilli it-treksu ta' x'kienet taħseb li jaħela ta' flus peress li l-aħħar sena. Agreed. Allura, peress li jiena kif tifhem kont noħroġ mill-ħwejjeġ malajr.

Ġej tajd li auction. Le, ma faċċi. Ma għara paċenzja. Għajli kien kbir.
Għaxawek aħna dawn we don't like. Le, mux ek, mux ek. It's unethical. It's unethical.
Unethical zoffox kaman.
Ma issa di eh, l-aħħar parti tal-programm tagħna eh, u di insistejt li jiena nsemmija daw ma qablux imma jiena ħansemmija la bibżob. Jiena kull meta ġibtek fuq ir-radio miegħi inti

Ija, naħseb, le. U le, da, there was the mother and the daughter. Le, jew jew Big Brother kellhom xi ħaġa. Xalka Big Brother, kien hemm xi sponsor. Oh, mhux kulħadd jaf ix-xulxin minn jaf kemm jaf parroċċa Malta xi żomm Imma imma imma din hija xi aħna ħsibna li pereżempju fuq dik il-biċċa xogħol li ma għamlikx qabel forsi x'ma ħadx l-ommok miegħek. Kważi jenna kellek stage fright jenna. U xjena! Konfatlem xjena! U xjena, zgur. Allura! Il-punt ta' da kollu. Ma jistax ikun, ta' emmek kienet u koll.
Ti bella te? Brava, Braza, the Participation trophy! It's the thought that counts!
Imma aħna il-punta ta' kollu hija di. Mm. Illa li xaħna ma ħanamlu loba issa. U ħansemmuha fejn ħatiħu l-ommok. Alright, tlaqna, nistaw nibdew bil Il-punt mela, issa il-punt għazad, it's very self-explanatory, għax tal-li aħna qed nassumu li inti tiħu l-ommok kull imkien, qed nara jekk daw forsi tkun hemm xi tip ta' gap, mhux se toħodha tiħu nejka miegħek ovvjament, you know, ta' min għanduk is-sitwazzjonijiet fej u aċċettabbli persuna jieħu l-ommu. Okay. Ġifiri, in ġenerali. Can't wait.
Tajjeb, mela.
Tlaqna.
Toħod.
Dajjen, inti xamlu.
Aħba la tuża gay handshake. Bim, eh? bum, ba.
Bim, bum, ba. Waħt inti bda. Dak rock paper scissors.
Bim, bum, ba. Bum, bum, ba, rock, rock. Jien mux nazjonalist. Jien bim, bum, bam nafa. Mela, Toħodha tilgħab passju fuq is-sur tal-belt wara li ma kitbitekx fil-wirt. Ija, ija, des għal numru kma 20. 5, 5, 6, 4, Biex titfixkel,
titfixkel fis-saqaj. Intu fejat forsi ta' għal isfel. Jek ma tikbilek, jek ma tikbekx fil-wir, tommak, ta' fija legali xi kant. Illegali, ja vera.
One third, u. Imma jekk jekk iġġib prova li kont liba magħha il-ħajtek kollha PJ, dik kif tax dax PJ. Xorta. PJ apparti li huwa biologist. Huwa wkoll contractualist.
Ta' jagħmel kollox. One third il-leġitma jġib titinqasam bejn l-aħwa kollha bil-fors. Thank you, Dot.
Eżatt, trid jew ma tridx.
Anke jekk iġġib il-provi li You neglected her for your life, eh, eh, or your life. Mela int għandek obbligu tusib ommok, l-om. Le, ma tkun liba jien naf tipprova la tagħmilha s-sapu ma tarġa tal-bieb u Jekk hemm attempted murder nassumi li mod ieħor Imma immaġna pru attempted murder tkun il-ħabs, xorta jaqadak attempted murder fuq ommok. Xorta mhux se anyway, ma nafx. Il-qaħba men. Alright, ok, jekk toqtol l-ommu kun tinstab ħati, il-wirt xorta jinħazam miħaj. Dik il-mistoqsija tajba ħafna. Le, bżon Tħallas bil-bejl ta' til tommok. Le, evi xittu. Wow, man.
Il-punt huwa.
Le, ma neħudix.
Talma tal-ix tamel passju. Tijaj, waqat tlet tarġiet ommi. u kisret saqajja t-tnej. Il-liba.
Għamlet sitt xhur ġo sodda. Hija edha mal-art sokra u hija jgħodu l-ritratti.
Inta posta tajda biex titħol fil-wirtint. Biex titħol ma' ġoki. Le, ma naħsibx li biex titħol fil-wirtint għax jekk kiteb ħaħaħa l-lom u naħseb taf li kitbila ħaħaħa.

Tamel sens għalik. Inti ma tikolx Father's Day jew. Ovvjament tikol int Father's Day. Imma to celebrate Father's Day. Eh, noħodha biex nikol, oh, xorta. Toħodha ġifieri eh, Father's Day. Kun hemm eventek tipo Happy Father's oh, Day. Xorta. Ostja rajt tajjeb, good to know. Xorta. Tkun hemm int jew Burger King tkun int Father's eh, Day. Eħa, wis healthy għalija.
Wis aħba li babu healthy da. Wis ma memx, tikolli. Tul memx carbs biżejjed. Tafx xi ħaġa sabiħa li di għandha żewġ furketti żewġ tiskieken. Le għaj joħroġ berba affarijiet. Second, second course, no.
Tal-Kings. Bela, toħodha loba tal-Furjana bil-ger tal-belt. Għabba ah, kollha ġirre ġo.
Għabba, ah, l-iktar ħaġa impressive, il-mara l-istess.

Toħodha toħodha ġlieda s-srieda għal kwiet Benghazi għax hemm żgur ma jiġ- ma jiġux idejqulek żobbok tal-animal welfare.
Immorru ta' astja. Toħodha?
Lejja ta' astja. Dawk Eh, Issa inti nbidlet il-mara nbidlet imassa. Eh, Il-mara Eh, bidlet- l-istess.
Nbidlet naqa, dik dik kelli Għamlet nagħmel- hair dye.
Dik kelli nagħmel operazzjoni kri- kritika biex jinexxi l-inġi.

Vibes.
Benghazi vibes. Benghazi vibes.
Mela.
Toħodha barbecue ma' sħabek il-White Rocks u tuża bħala mejta. Xissa.
Anzi, għanda għanda t-cocktail. Kemmi tajba. In-nis ta' wara nonxalante din Xara zobba.
Isu xej u xej u dija da jem kokka ta' sa' pala mejda, ma tħodix pala mejda. Le, le, le, ma nħodix.
Jena naqbel miegħek. Toħodha Doc Spark ħalli l-kelb ikun jista' jistrih id-dar.
Għajbin. Xalla sabbu l-kelb. L-aħħar eh, waħda. Toħodha?
Toħodha l-ewwel Għal-kelb le, għal-kelb le, għal-qattus naħseb ta' mela hija Jura tħobb il-qattus iktar minn tħobb li. Vera?
Mara liba. Mela. Bela, la karwata. Toħodha l-Sphinx biex tieħu pastizz għax jixraq ilha maħal. No, no, no, no, no. No, no, no. Dak l-owner hemm wara. Eh? Dak vivo l-owner.
Għamilhom Maltin li f'dak ta' far dak Indjan. Dak Indjanos. Eh, Malti jiġi dak, issa teknikli. Issa teknikli Malti jiġi vera. Pastizzi għamilhom, eh, perfetti. U għetlu dina għot pastizzi għar għalli yes, those deliciously highly, highly filo pastry. Il-liba, liba, difficult to say no to, ek, Ah, babala.
Ma ġablix il-logo tajjeb fox missieru. Le, Ma le. pastizzerija. Għala, le, kitibili tajjeb. tajjeb. Sphinx, Le, le, his, his, vera. Fimni, Kitibilek tajba x'probabbli ktibt il-winti pastizzerija. u- Issa jkun.
Le, jaj, vera top instrument, dat ma jkollix bżonn. What's wrong with it? Mux tajjeb jgħat. Sphinx, ekku koll l-ispelja. Sphinx ta' vinu, le? ta' Le, Malta. eh, Għax ma- mux il-logo tija, u ta' Coca-Cola ġabili, per eżempju. Eh, Coca-Cola ma' Sphinx ħat qabbel. Ejja, ma ċempil l-ġeġibiti. Vinu. Dinu minu da? L-owner. Iġbid l-batilu! Għajdlu issa bomba. Għallu li jmiss. Palata.
Bajtu bacon sponsor. Għajdlu. Għasek, telqet. Aħna kif kelmu l-sponsor stana jekk għana. Għantuk palata jalleba. Send dan għal-mana. Salesman. Salesman kbir, ostja. Xuxu dak hawn tal-Wolf of Wall Street, inti. Jordan Belfort. Eh, Leonardo DiCaprio x'iżżob jismu.
Jordan Jordan Belfort. Jordan Belfort. Ma nafux, ma rajtux, bro. What the fuck, man?
Oh, tejja. Xwara xil-movie? Oh, jena, jena, u inti dirlek li jena wara ġurnata nidej Magħkom u max-xogħol ħanqgħod immur nara film kumplikat, jiena mmur u nara blue film u norqod. Aħbar bil-mod li titkellem jaħsbuk xi builder ta' Le, tagħmel podcast u radio ta'
Tkellem dak li ċempel, hello, Mr. Totem. U jibatinni. Tal-fej, ma għad ma daħsibtu xie nil the grass tajn.
Tal-bliħ, bro. Naf li tajjeb, kullħat tisemmi. Tal-bliħ. Jisu Batman level. Issa naraħ, Batman level. Top, top.

Ek ma tamil. Xta, tamil anti. Ek, arwinek, I'm Batman. Ah, vera?
Pepsi garrele.
Ommok fejt kun.
The city needs me. La, la, la, kemm hawn minnu ħażin. Għaxa kelli 12 sena kont nagħmilha jien dik. Tlaqna. Għatma, għatma nexxi nagħmilha dik. Toħroġ fil-gallerija u tirrit jirnexxielek tagħmilha xi ħaġa impossibbli. Għanna l-axħar, għanna l-axħar aġġornament qabel nalqu. Mm.
Naqilbu għal paġna ta' suicidi. Ħafna rġin Maltin qed jippreferu jaqbżu għal zaqqom mill-gallerija tad-dar Milli jaraw Big Brother mal-mara dan l-istħarriġ għalkemm falz iktar minn nofs il-kontestanti nifisom, wara biċċar li samnalla hemm dik id-daqqa ta' zob ta' Joslin li tilbes dawk il-qliezet is-sikkati biex inkunu nistgħu naraw l-bezzun bil-priżet kollox. You know, inqalat Il-Madonna x'kedda ħaniħu biex inqajmu għall-oħrajn. Fejn nissejtilha solma fej! Da kollu gideb tivvintawx qlajja ta'. Biss biss bejdi u solma kien hemm id-dublett u l-penti. Mix-xena tal-fanta xjenza wara li għal miljun darba l-poplu Malti jaħseb li din is-sena żgur ħanirbħu l-Eurovision, l-Awtorità tas-Saħħa u tad-Depression se tibda tqassam dar dar mediċina qawwija kontra d-delużjoni u l-ħolm ta' filgħodu. Dan seħħ wara grupp ta' mummies Maltin għamlu petition biex fl-iskejjel sekondarji issa jibda jiġi mgħallem l-O Level tal-Eurovision flok dak tar-reliġjon. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, is-Super One u n-Net se jingħaqdu biex flimkien jiġbru għall-karità. Grazzi għal maratona ġlid bil-fliexken. Għalija kollha pokreziji li missejti la solmora tżejjed dak is-security li ħabbila ma qaltlu xejn imma. Kienu U inxalla sobbi l-raġel taħħa. Waqt laqa ta' emerġenza li sejjaħ il-Prim Ministru lejla ġi deċiż b'mod unanimu miegħu innifsu Li sas-sena d-dieħla l-Maltin kollha se jkollhom l-ebż u l-kusti li jidhru. Bil-ġuħ li ħa ġġib magħha din l-ibolli tal-ħajja. Miraklu fuq il-PBS hekk kif wara li ħallietna, grazzi għall-programm Come Dine With Me, Eileen Montezin reġgħet qamet mill-mewt bir-rapport sħiħ Lażru. Il-qasma ħara popolari Maltija Edward Tortell iddeċieda joffri ġismu għax-xjenza Speċifikament biex naraw kemm idum biex idaħħlulu x-xedaq ta' ħalqu 'l ġewwa dwar li jmur jixrobha bl-Ingliżati tox kemm għandu ma' erba' missawt. Fejn sraqtilha l-verġinità mela fejn qed niġġennu hawn ġew jew? Sraqtilha l-verġinità, kif jista' jkun sraqtilha l-verġinità? Meta wara li l-estate fajtilha 50 euro. Il-Fondazzjoni Torta Tortell qed tħeġġeġ lil dawk l-irġiel kollha li qed jisknu għal wiċċ Edward jikkalmaw naqra, għax mhux tort tiegħu

Illi huwa 18 plus, toys 18 plus, 8 to Z ma nafx, meċ, u qed fil-liba kif għaddit nil-birra l-lum. Mela, 8 to Z electronics, l-ewwel nies, what? Dawn jibdu zibna blejsi. Ba, mux blibet nejlek, għaddit nil-birra l-lum, ma stone kuvoj. Kuna vodka.
Le, bro.
AC u tablets u l-electronics li għaw nużaw għal-podcast tan online intimis.com

Ma da card game. Sex match. Eh, bondage edition.
Tajja, para ha.
Għandek set tisma, għatandu l-prezz fuq, bro, għax għat intuk, eh? Ah, Mux xajta. Ostja.
Flus. U għanna u koll s-soltu di għabatu tijilu bil-lest. Eh, għanna l kwada naqa kastim bil-blisem tijak. Ma palissa. Palissa jgħatna out of order, l-spooner, balla xol.

all you can eat meat, 50 euros biss, għandhom ukoll stretta beer li huma partners tagħna, stretta pinta stretta pinta pjaċir, Eh, Black Box Pro li juħsib l-audio tagħna hawnhekk kollu kemmu Met Photography li reġa' kien magħna llum eh, bil-ritratti u mi media li jtuna l-post u jipprovdulna spazju fejn nirrekordjaw il-podcast tagħna.